Урыны да изге булсын. Менә юлчылар өчен дә юл өстендә һәм инде шушы авылдагы иң матур урам дип әйтергә кирәк, Тукай урамы берсенә берсен ишеттерүенә бәйләнгән. Шулай изге бина дога күрсен һәм инде киләчәктә үзен матур итеп үти күрсен. Шул ук вакытта бу безнең районыбызда 59 нчы Мәчетебез менә районыбызда халык дингә рәвахны игътибарлы булды һәм инде көннән-көн ул артып бара һәм инде яшь буын безнең бүген ул бүгенге көндә зур тәрбия бирә, өлкәннәрне, зурларны зурау һәм инде киләчәк буынны тәрбияләү. Киләчәктә дә беребезне беребез хөрмәт итеп, матур итеп яшәргә язсын, биналар эшләп торсын. Бөтенебезгә дә озын гомер, сәламәтлек, сәламәтлек булса, үзегезне үзегез сакласагыз, шулай бердәм матур итеп тормыш китерергә язсын иде. Рәхмәт бөтенебезгә дә. Районыбыз исеменнән.

Вәгазь көне белән тәбрик итәм. Алла Тәгалә һәркайсыбызга хәерле гомерләр биреп, хәерле сәламәтлекләр биреп, менә шушы киләсе яңа елларны да матур гына итеп каршылап, ул елларыбыз да авыл хуҗалыгы өчен уңайлы еллардан булып, Алла Тәгаләнең мул нигъмәтләрен алдагы елларда да күреп сөенергә Алла Тәгалә барчаларыбызга да насыйп кылса иде. Менә Бу юл кырыеннан үтеп йөрибез инде без. Тагын каядыр барсак та, шушында мәчет төзелә башлагач, шуны хәтле шатландым. Тарих буенча бит инде менә Казан ханлыгының соңгы терәге дип Өтернәс шәһәре булган диеп билгеле. Мин әйтәм, безнең бабаларыбызның рухы шарттыр. Менә бу Өтернәс авылында, әлбәттә, менә шушы тарихи урында шушындый мәчетнең калкуы, ул бөтенебез өчен дә зур горурлык инде. Өтернәс авылы халкы. Мөмин мөселман кардәшләребез барчаларыбызга Аллаһ рәхмәте, сәлам ва бәрәкәте насыйп булсын. Инде шундый бик күркәм бәйрәмгә җыелдык. Инде Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын барчаларыбызга да, җыелган кешеләргә дә, килгән кешеләргә дә, ярдәм иткән кешеләргә дә. Инде менә Илнур хәзрәткә дә Аллаһ рәхмәте булсын. Бөтен нәрсәне теге башыннан тотынганнар и мәчет төзебез дип. Шушында төшеп җитеп, шушындый матур урынга мәчетне төзеп куйдылар. Инде һәрбер Менә күпме тузан бөрте хәлек кенә булса да өлеше кергән булса, һәр кешегә Аллаһ рәхмәте булсын. Инде шушында укыган бөтен намазларның савабы барчаларыбызга ирешсен. Инде шушы бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Аллаһ рәхмәте булсын. Хәерле көн, хөрмәтле райондашлар, килгән кунаклар, хөрмәтле җитәкчеләр. Чынлап та, менә җирлегездә бүген шушындый зур вакыйга, инде менә җирлегебезгә кергән бишенче авылда мәчет төзелде. Инде бу шушы төзелештә керткән һәрбер кешенең, менә Айнурхан әйтеп китте, тузан бөртеге хәтле генә булса тагын үзенең файдасы кергән икән. Инде Аллаһ Тәгалә моның һәрберсен күрә, һәрберсен язып бара. Инде бөтенебезгә рәхмәт. Инде Аллага шөкер, җирлегебез үсә, матурлана. Инде менә шушы мәчетебез инде һәрбер буынны, кече, балалар, урта буынны, өлкән буынны Берләштерүче бер шушындый җир булып, һәрвакытта тагын балкып торсын иде. Авылдашлар, безнең бәйрәмебезне зурлап бүген кунакка килгән кунакларыбыз. Без бүгенге көнне бик дулкынланып көттек, куанып, сөенеп көттек дип әйтсәм дә була. Чөнки менә безнең тирә-юнь авылларда намаз азан тавышы ишетелгәч, Без гел уйлый торган идек, кайчан гына безнең авылда да шушындый кечкенә генә мәчет булыр икән, без дә шушындый азан тавышларын ишетеп яшәр идек дип уйлый идек, уйлый идек. Һәм менә бер ел эчендә безнең шушы теләгебез кабул булды, Аллага шөкер. Бүген көндә менә безнең мәчетебез ераклардан, әллә кайлардан күренеп, үзеннән нур чәчеп, балкып тора. Без өтернәслеләр шушы мәчетне төзүдә ярдәм күрсәткән район җитәкчеләренә, якын-тирә КФХ, авыл җирлеге башлыкларына, авылдашларга, иганәчеләргә тирән рәхмәтебезне белдерәбез. Менә гасыр буе юк булып торган мәчет манарабыз күтәрелде. Азан әйтелә башлады. Авылыбыз мәхәлләсенә нур инде, әлхәмдулиллаһ. Мәчет төзелеше башлаганда теләгем исән-имин башкарып чыгару, мәчет бинасын күтәрү иде. Ә хәзер бар теләгән теләгем мәчет даими ачык булып, даими гыйбадәткә чакырып, дини гыйлем алучылар,

Ризык тавыннары әзерләнгән. Чәй табыннарында инде чәйләр белән, җылы чәйләр белән авыз итә аласыз. Сезгә монда инде ярдәм итүче апаларыбыз бар. Аллаһның рәхмәте булсын аларга.

Әйдәгез, кызлар. Әйдәгез. Тәмләп җылы киеш, эчеп куегыз.